ko vandiona ndakarara mubrain dzavo gairo movandipedza pawa vachinonditi tokotokoiti tokotoka mukemuka netipawa pawa ndosaka ndati pawa pawa ndiri kuchaja mira pawa pawa ndiri kuchaja mira pawa pawa ndiri

brain dzangu dziri mayas usandisaizi sinzira yekutoyas ndinobudisa information kubva kukorasi kusvika kuvhesi manziriwewe haufambire mutara watozosanganana nomara mabara wani tsotsi wani tsotsi rakangwara

End to the eye. Boy can't take panting there. Listen to this one, huh? ndati musanzerere kundimisa nepwere ikoko muperere kunoko musaswedere makuwanza muzerere vapfana veparanyere

ndatikaniwo kuti ibhichi yauya kuno akapfeka jistrichi manje ndati kuno kunobva kubhichi auya pano mwana wangu handivharwe ndiri dore mbhawa pedzai zvenyu kasipo kenyu kemshawa kote kupedzaini ndinoita rash awa Handisi switi kana butternut sour. kwavari kuzadza city sports ndiri kuseri kuseri kwegotsi kukango ndidzo ndati ka ndodhakwa sematotsi
patana ndosiya kuchipatara ndovabaya kunge minzwa wemupangara ndavarova vachina kwekumang'ara ndezvakutara zvekuti

haugone kuimba uri kupfinyamei asati ndakurova uri kuchemei kana arejesa mari yake mudzoserei kana aisingaide inini ndipei haana utano anorwara needzi ukamupa ridhimu uyo haari bedzi haana kuimba nekuvimba marekodzi akapitwa nekungotengesa mabedzi mambo hamunzwe mode shamhu yemuhabhuroni muri kushandiswa nemweya wadhiyabhuroni ouyaiwa kupefome kukapurani vakutambira mava kufanirwa kuzikanwa nepasi rose sakamira laude kuti ndende wamaloti rose inzwaika ndikatifandan ndikatifandan inzwaike ndinopedza nedumbu renyika ane mhino inenge pito yedhaka akandafaikudobandafia

vamwe vachanenzwisisa tari kuti tanzwa te jesi dombo chichi dombo dombo nyaya kwedombo inge iri papi nemimo nyaya yangu iri pakuti no to mutoriro saka ndofunga tichazongokata zvedu tisati ndazotaura kuti stop dombo bcause ndandi explaina kuti jesu idombopedzisepongogumira jesu orit eh, ndanagumira pekuti moses ana kupinda kedani nenyaya yedombo ande akawanza ukashasha chirovera tsvimbo padombo iyo zimbabwe imba imabwe takavaka nematombo terera btbtreadlead sound yekudhila matombo ndaienda kuchechi muporofita andipa tumatombo nowadays magetochotsi acho akusvibisa dombo hameno chikuvanetsa bro vakuwanza chinono Yes, those are not all. I'm not going to

auye pano mani achinhuwa weti ngaadzidzewo kumuguma vhati uyu ane fesi inenge goti tefino aiwa inini ndiri ngwere maninga ndinotonyora kunge magwere apa ndenge ndichivhura dende gwere angandimandipa uyu msere fesi iri rondise chivharo fesi yakasviba unga garo ah. vanonokubatira chivharo Muzakanga kenge faro. Mufana akasviba kuti cha cha cha. Kamuka kemubvura ka cha cha cha.
Aiwa ndaki juice. Mufana fesina ngesisi. Kumusha kwavo kune nkosi. Asati ka ambakwira basa. Inini ndakamejesa mableki. Mufana mubhuku amake mune nepi. Vakushaya kuti ngwere yabva nepi.

All right, good. Put it to my teacher. Let's go. ndikati fantani vari kuti ndengwe ndikati bhanchichi vari kuti ndengwe ndikati gaplashi vari kuti ndengwe inzwaika hatingachili hatingarambe tiri zii tikapusa tinobuda takamira semuti

mfana wako auya kuzorepresenta nhasi andisi kumuitira chifesi nekuti ndoziva nastand master pamafour lines four lines baba ndopatichaziva kuti chibaba tipo riti my dj let's go mfana kutanga ari kurit wachana pakutanga ngoma zvainge zvakatooma varipo varohi musango rataitovhima bati dzamwenjeka chidzimadzima vane zvekutaura votitiri vemadrama chandoine tariro

pembe yarira pembe ika dzapisa ngoma abvisa hembe tiri kubvirira padenga sanikerambe tovagadzirira shuga ah, munda wenzimbe rasta ndaona kuti imi mune dzungu hamundikunde kungoti apa ishungu

zimwana rakazvarwa neko mahwani bvunza mukoma fantani mahwani ndobva ndati mahwani nekuti ndagara ndichiteni iri vani kana uchida kuona anonzisa uru pana paunodzidza patori pati